السلام علیکم ذوق سرائیکی دے سبے ڈیکھن والے دوستاں بھراواں سجنا کوں تھوڑے اج دی میزبان شمائل حبیب مہانے دا سلام اج اساں ات ویلے موجود ہیں ڈیر اسماعیل خان دی وستی سید نگر دے وچ تے اتھاں اج اساں ساکو سرائیکی وسیب دے بہوں ہی سونے شاعر دے نال سری ملاقات کرے سوں انہاں دا ہک ݙوہڑا میݙے ذہن تے آندا پیا ہے۔ تیݙے پیار دا پیرا چیندے ہوئے اساں موت دے منہ تئیں ڳئے ہاسے۔ تیں آکھے تارے تروڑ گھنؤ۔ اساں تارے تروڑ گھنئے ہاسے۔ تیں سمجھ کھیݙوݨا کھیݙ بݨائی۔ مجبوری ہئی چپ رہ ہاسے۔ بے قدرے ہتھ اچ ترٹ پئے ہیں مخمور مہانگی شے ہاسے۔ سرائیکی شاعری دا ماݨ تے ڈیرہ اسماعیل خان دو تے اللہ سونے دا احسان میڈی مراد سید وسیم عباس مخمور قلندری کیا حال ہن مرشد۔ مہربانی سائیں دعائیں سائیں الحمدللہ شکر ہے تساں سناؤ خیر خیریت ہے مزاج ٹھیک ہن۔ شکر ہے اللہ پاک دا مرشد اج دا ساڈا پہلا سوال کہ سوڈا ناں مخمور قلندری اے کہیں استاد سوڈا ناں رکھیا ہے یا تساں جان کے آپ رکھیا ہے؟
تخلص۔

اساں وی ایویں وسیم عباس کوں مار کے تے مخمور قلندری بݨ ڳئے سے ولا اے نا مخمور قلندری میݙے مزاج چوں ہک دوست کشید کر کے ولا میک بلا ݙتے۔ اے سید وسیم عباس کول مخمور قلندری دا سر سفر کیویں ریہا؟
سئیں اے تاں ساری اندر دی کھیݙ ہے وقت دی کھیݙ ہے وقت کئیں ویلے ایویں جیویں وقت سارے توں سارا او ویلا کھس گھدا ہے او ویلا چھوٹا ویلا جئیں ویلے اساں ماسٹر رب نواز دے باغ وچوں چوری چوری امباں دے جھولیاں بھر کے چوری چوری پٹ کے ایویں خوشحال آسے جیویں کوئی ملک فتح کیتی ودے ہوں تے ایویں جیویں دل تاں اوں ویلے جیویں کہیں بادشاہ دی دل وی ایویں جیویں کہیں ٻال دی دل ہے تے ٻال دی دل وی ایویں ہوندی ہے جیویں کہیں بادشاہ دی دل ہے چھوٹی چھوٹی خواہشاں چھوٹی چھوٹی طلب چھوٹی چھوٹی گالھیں منوا گھننے رو کے آپ جوگا رو کے تے وسیم عباس جئیں ویلے ہوندا ہئی اوں ویلے اوندی نکی نکی ڳالھ دا خیال رکھا ویندا ہئی اوندی خیال رکھݨ آلا اوندے خواہشاں دے پیو اوندے خواہشاں دے احترام کرݨ آلے بھرا اوندی کھل نال کھل رووݨ نال رووݨ آلے لوک ہن تے ایویں اڈدا پڈدا ہویا او خوشحال بال جیندے اندر نہ ڈوکھ دی جھاء ہئی نہ من وچ اے ماتمی دھک دھک بھری ہوئی ہئی او بھرپور دور او جیوݨ آلا دور اساں اوں دور کوں وسیم عباس آکھ سڳدے سے وسیم عباس دا قتل کر کے مخمور قلندری دی روح جیرھے ویلے ولا ء بسمل جسم ءچ پاتی گئی ہے تاں شعور دی اکھ ماحول کوں زخمی کر ڈتا ہے ول وقت نال مخمور قلندری اوں جسم توں فیدہ چیندا رہ تے وقت وسیم عباس کوں کھا گئے تے مخمور قلندری کول اپنے مخمور قلندری کوں اپنے پلوں اچ پلیندا رہ گئے۔ مرشد میڈا اگلا سوال اے ہے کہ شاعری کوں تساں کیرھی اکھ نال ڈیکھدے وے؟
اگے وی کچھ دوستاں ہک جھا تے میڈے تے اے سوال کیتا ہئی بڑا خوبصورت سوال ہے اور میں شاعری دے بارے اے آدھا رہنا سئیں کہ دوستاں کوں وی آدھے رہنے ہیں کہ شاعری قدرت نے ساڈے چار چدھاروں کھنڈیر رکھی ہے۔ اے جتنی وی ساول اے اے ساری شاعری اے۔ اے شام دا منظر اے لاندا ہویا سی جے روہ اچ روندی لاندی ہوئی شام اے شاعری اے۔ شاعری فطرت سارے چار چوباروں کھنڈیر رکھیے جیویں تساں تھل اچ ݙیکھو تاں چاندݨی رات چوݙویں دی رات تھل اچ چن مطلب چھتاں تے۔ ریت تے ایویں چاندنی دیاں صفاں وچھیندا ودا ہوندا ہے تے چن ساری رات ایویں شعر شعر مصرعہ مصرعہ کر کے اتھاں نظماں ڈوہڑے غزلاں شعر ہر شے لہندا رہ ویندے تے جیویں مطلب ہے تساں اگر روہی چ ایویں ݙیکھو تاں ٻیراوڑ قلعے کوں ݙیکھ گھنو قلعہ خیر گڑھ انہاں دیاں دیواراں تے جیڑھیاں داستاناں رقم ہن او وی تاں غزل ہن شاعری ہے ایویں مطلب ہے دمان دمان مطلب گلی دے وچ ݙوہ نال بکھ توں تریہہ توں لڑدی ہوئی لالی اوندے علم وچ اے کونی جو مطلب پچھو نہ اوندے پچھے کا دی ویندا ہے او ݙوہ نال لڑدی کھڑی ہے او مطلب ݙوہ وی آپݨی بکھ مٹاوݨ واسطے لالی دے ٻچے کھاوݨا چاہندی ہے۔ لالی وی تسی لالی ہے، دمان دی لالی ہے۔ یعنی کہ اوندے ٻچیاں دا ویݨ جیرھا ہے او وی شاعری ہے، غزل ہے، چیک ہے۔ تاں قدرت سارے چدھا چدھاروں شے اے پرندے ݙیدھے پئے وے تساں مطلب رنگ برنگی پرندے آپݨی مستی دے وچ پاݨی بغلے ودن ٻنے تے لالیاں۔ اے وی تاں فطرت نے ساری سارے اینوں اینوں مختلف ہر کہیں اپنے حصے دی چونڑ کرنی ہے اپنے حصے دی نظم چاونڑی ہے اپنے حصے دا مطلب شعر چاونڑے ہے تاں فطرت سارے چدھاروں شاعری کھنڈیر رکھی ہے میرے شاعری دے بارے اے ہی ہوئے۔ موجودہ دور اچ سرائیکی ادب کیرھے مقام تے ہے؟ موجودہ دور وچ سرائیکی جیرھے مقام تے کھڑی ہے جیرھی جاہ تے کھڑی ہے یا سرائیکی ادب جیرھے مقام تے ہے شاید پہلے میرے خیال وچ اے دور سرائیکی نہیں ڈٹھا پہلے وی کام تھیندا رہ گیا لیکن بہوں سست رفتار وچ تے بہوں مطلب سالاں بعد کوئی چنگی کتاب آندی ہے تری چالی سالاں توں ہے جیرے پچھلے ترے چار عشرے گزر گئن اے دور ارتقائی عمل دا دور ہے مسلسل مطلب اس رائیکی شاعری ارتقاء دو بہن دی پئی ہے مسلسل چنگے کتاباں آندے پین اس رائیکی ادب وچ مطلب نثر تے کام نہیں تھیندا پیا ہوں بہوں سارا کام نثر تے تھیندا پیا جیویں حبیب مہانے صاحب دی کتاب اللہ لہے سی مونجا تساں انگریزی ادب تے کہیں وی وݙے ادب دے ناول نالوں ناول کوں اساں رکھ سڳدے ہیں اور فخر کر سڳدے ہیں کہ اساں مطلب اے سرائیکی لوک ساݙی سوچ بلند ہے ساݙی سوچ سجاڳ سوچ ہے اساں جیڑھی جھا توں ٻہہ کے مطلب ہک دیہات توں ٻہہ کے ݙیہہ تے ٻیٹھے ہیں کہ جیڑھی اکھ نال اساں ݙیہہ تے ٻیٹھے ہیں اوں اکھ نال جہان نی ݙیکھ سڳدا سارے کولوں اتنے خوبصورت منظر اتنی مطلب ٻہوں کجھ ہے لکھݨ واسطے ایویں سعید اختر سیال صاحب میں ڈیرے دی اگر گال کراں پورا سرائیکی وسیب تو ماشاء اللہ کیا بات ہے تو صرف ڈیرے دے وچ بھی مطلب اتنے سعید اختر سیال صاحب ہونی مطلب سرائیکی شاعری وچ بہوں کمال بھلا مختلف زباناں دے افسانہ کو انہاں مطلب سرائیکی ترجمہ کر کے جرا ایک نواں اڈیتا ہے یعنی کہ ارتقائی عمل وچ ایک مزید ودھارا ہے کیا بات ہے ایویں جمشید ناصر دی شاعری مطلب انہاں اپݨا ہک علیحدہ ہک مقام بݨایا ٻہوں مختصر عرصے دے وچ اور بڑی محنت مطلب وچ تھیندی پئی ہے اے تاں صرف ݙینہہ ہی خان اچ ایویں پورے وسیب اچ یعنی کہ ہر دوست رحیم یار خان توں گھن کے میاں والی یا میاں والی توں گھن کے رحیم یار خان تاکہ جتنی پٹی پئی ہے پورے وسیب وچ آپڑے آپڑے ناں دے دوست دیوے بالی ودن۔ ہر کوئی آپڑے آپڑے ناں دی روشنی ورتیں دا ودے۔ تے میرے خیال وچ اے دور سرائیکی دا حسین ترین دور ہے۔
کہ سوڈی شاعری دے وچ ساکوں بہوں سوہنے تے پرانے لفظ سنڑن کوں ملدن جیہڑے اج کل دے دور دے وچ نی استعمال کیتے ویندے تاں انہاں لفظاں کوں بچاونڑ کیتے تساں جانڑ بوجھ کے گھتیندے وے یا آپنڑے منہ تے دیکھو نا ہک مطلب بچپن کوں کچھ لفظ ہوندن جیہڑے لاشعوری طور تے اندر ودھے ہوندن جیہڑے اساں بہوں ساری دفعہ سنڑی ودھے ہوندے ہیں بہوں ساری دفعہ ورتی ودھے ہوندے ہیں لیکن ساکوں پتہ نی ہوندا۔ ایویں بچپن کول جیرھے مطلب اساں سݨدے ہیں جیرھے سارے لاشعور اچ کھڑے ہیں ولا کیونکہ شاعری ہے وی تاں ہک فطری او جیرھے دماغ اچ ڳالھیں کھڑے ہیں او ولا مطلب نکدے رہندے ہن انہاں اچ بعض ڳالھیں ایہو جیہاں ہوندن جنہاں دا سݨی ودا ہوندا ہے آدمی کوں مطلب کئی دفعہ دہرائی وی ودا ہوندا ہے لیکن معنی دا پتہ نی ہوندا تاں ولا معنی دا جیرھے پتہ سرائیکی ویسے وی تاں ٻہوں ہک سوہݨی اور خوبصورت او ہے زبان ہے شاعر کیوں کہ اپنے کلچر اپنے لفظاں اپنی زبان دا امین ہوندے تو ساری وی ایہا کوشش ہوندی ہے کہ جیرھے لفظ ساکوں اے ڈر ہے کہ اے ختم تھی ویسن اساں انہاں لفظاں کوں اگتے گھنوں انہاں کوں ٹوروں تو اے ساڈا ہی فرض ہے کہ اساں لفظاں دی حفاظت کرنی اساں لفظاں دا بھرم رکھنے۔ ویندے ویندے مرشد۔ تساں اساں کوں اپݨی ہک سوہݨی و نظم سݨا ݙیوا کوئی ہووے ہا ٻہوں سارے دوست فرمائش کریندن اوندی۔
ہاں او ہے سئیں کہ کوئی ہووے ہا جیرھا آکھے ہا گھر شام کوں جلدی آیا کر تیݙے نال دے سینگے ݙیکھ تاں سہی کوئی تارے تروڑ اسمانوں ہے کوئی روح دی چوٹی چوم آیا ہے کوئی قید ہوا کوں کیتی پئے کوئی چن دے سیراں کر آیا ہے۔ تیݙے نال دے سینگے آ کرئیں کٻڑی چے ہا کوئی ہووے ہا جیرھا آکھے ہا توں اتنی سگریٹ کیوں پینے تیݙا چہرہ پیلا کیوں تھی ڳئے ونڄ گھر دو ونڄ میݙے آندیاں تئیں تیں گھر توں ٻاہر نکلݨا نی جئیں ویلے گھر دو آوے ہا سمجھاوے ہا کوئی ہووے ہا جیرھا آکھے ہا تیݙی رات وی روٹی ٹھر ڳئی اے مخمور زمانہ ٹھیک نی وی گھر شام کوں جلدی آیا کر۔ میکوں بابا آج احساس تھی ہے کوئی ہووے ہا جیرھا آکھیا۔
ٻہوں مہربانی سئیں اساکوں ویلا ݙیوݨ لئی تے میں آپݨے ذوق سرائیکی دے ݙیکھݨ آلے بھراواں کولوں اتھائیں اجازت چاساں۔ تے رہو ساݙے یوٹیوب چینل کوں سبسکرائب، لائیک اتے شیئر کرو تے ساݙے فیس بک پیج کوں وی لائیک کرو۔ بھلا تھیونے وسدے رہو۔